Mee dorëm wäert et awer haut goen, ëm Sexdrive, Horniness, gäil sinn, wéi och ëmmer een et nenne wëll. Joël, wëlls de vläicht bëssi erläuteren zu deem, wat s de am Intro gesot hues?
Also bei mir ass et esou, dat wann ech elo vun Horniness schwätzen, also dat fir mech ass dat akut Loscht op Sex hunn oder akut Loscht op Masturbatioun hunn oder op soss sexuell Aktivitéiten hunn, dann ass et oft esou, dat dat bei mir e bësse sou nom Motto, der Appetit kommt bei dem Essen ass. Dat heescht wa Leit ufänken. mat mir iwwer Sex ze schwätzen oder ze äusseren, dat se sexuell interesséiert sinn oder dat si grad horny sinn, dat dat dann bei mir oft sech spigelt an ech dann och horny ginn. Also dat ass am Fong dat, wat ech gemengt hu mat där Äntwert. Dat ass natierlech net ëmmer esou. Dat hänkt och e bësse vu menger allgemenger Stëmmung of. An dat ass dat, wou ech elo géif soen, dat ass den, de Sexdrive oder den, den aktuelle Sexdrive, wéi, wéi héich esou déi allgemeng Horniness-Levele sinn. Ass dat verständlech? Ass dat bei anere Leit och esou? Ass dat bei dir och esou? Okay, dat ware grad vill Froen. Ech mengen, et ass verständlech. Ech ka mer denken, dass et eventuell bei anere Leit och sou ass. A bei mir ass et, ech si mer net ganz sécher. Ech menge fir mech ass et, wéi fir vill Leit, heiansdo e bëssi schwéier fir tëscht Sex Drive a Sexual Attraction z'ënnerscheeden, grad wann et, a Bezuch op aner Leit ass. Also fir mech, ech liese grad Ace, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex vum Angela Chen. An do geet et halt net nëmmen ëm Asexualitéit, mee och dorëm, dat ganzt Konstrukt vu Sexualitéit am Fong e bëssi besser ze verstoen, fir iwwerhaapt kënnen tëscht Asexualitéit an Allosexualitéit ze ënnerscheeden. An hatt seet halt ganz kloer, datt. Laut senger Theorie, de Sex Drive, am Fong den Desir, den Desire no engem Sexual Release ass. Dat heescht net mol onbedéngt no Sex, mee vläit wann ee sech Sex Drive oder Sexual. de Seil sou als eng Spannung virstellt fir déi lass ze ginn an dat hunn ech am Fong ganz interessant fonnt, well dat separéiert dat jo am Fong zimlech vun der Attraktioun, vun der Attraktioun déi een zu anere Leit fillt an dat ass eppes wat ech immens deelen an deem Sënn, dass ech heiansdo schonn horny ginn an awer keng Loscht op Sex hunn, well och einfach, keng Ahnung, ech gesi Sex als eppes wat vill Aarbecht ass, vill emotional Aarbecht ass oft a wourop ech einfach muss, jo, den Nerv derfir hunn. An och well ech awer asexuell sinn, empfannen ech net wierklech sexuell Attraktioun fir déi meeschte Leit. An dass da bëssi sou. ech wëll et, awer ech wëll et och net. A Sex Drive ass dann einfach fir mech sou, ok, ech hätt gär dee sexual relief, vläit en Orgasmus oder einfach fir ze masturbéieren, mee dat ass awer net gekoppelt un aner Persounen. Ass dat verständlech?
Jo, dat ass, fannen ech, novollzéibar. Och wann ech elo mat de Begrëffer nach e bëssen duerchernee sinn. Mee vläicht probéiere mer, déi einfach mol eng Kéier all opzedröselen, wat fir verschidde Begrëffer et ginn. An da fanne mer vläicht eraus, datt se all dat selwecht heeschen oder datt se all d'selwecht gebraucht ginn oder datt et ganz ënnerschiddlech Begrëffer sinn. Mee. Jo, komm mir fänken einfach mol un. Also mir hate schon Sex Drive, mir hate schon Horniness, du has elo Desire for Sexual Release als Begrëff nach, da schwieft och nach iergendwou de Sigmund Freud mat senger Libido ronderëm. Jo, also vläicht well ech dat virdrun eng Kéier wësse wollt an net genau wosst, Virun der Episode hunn ech enker den Wikipedia Artikel zur Libido mer kuerz iwwerflunn an hu rausfonnt dat dat am Fong guer keen sou wëssenschaftlech ënner Guillemeten Begrëff ass wéi ech geduecht hunn. Also et ass elo net onbedéngt ee biologesche Begrëff, soe mer mol sou, mee éischter een deen aus der Psychoanalyse kënnt, Wéi gesot, de Sigmund Freud huet dee Begrëff erfonnt an dee gëtt awer ganz vill benotzt, halt einfach als Synonym fir de Sexdrive, deen eng Persoun huet. An deem Artikel stinn dann halt och biologesch Fakten oder esou Ergebnisser vu Studien. Mee jo, ech war iwwerrascht, datt dat guer net esou e biologesche Begrëff ass, mee einfach een, deen aus der Psychoanalyse kënnt an jo do vläicht och dann deen een oder anere Problem mat dréit, deen déi Disziplin vläicht am Ufank vun hirer Entstehen hat.
Wat hues de dann zum Thema Sex Drive fonnt?
Ehm net esou vill éierlech gesot. Jo ech fond am fong, also wéi gesot wann een no Sexdrive sicht da fënnt een op, dann trëfft een op Libido an et ass am fong fir mech interessant dass sou Sexdrive, Libido, Horniness etc si Saachen déi awer iwwer déi déi meeschte Leit schwätzen mee et ass am fong net wierklech ganz kloer definéiert. wat et am Fong ass a wat d'Charakteristiken dovu sinn. Wéi gesot, vill Leit setzen et och ganz staark a Relatioun mat sexueller Attraktioun oder mam Wëlle fir Sex ze hunn. A fir mech ass dat eppes zum Beispill, kann et ganz separat sinn. Also déi kënnen Hand an Hand matenee goen, mee déi kënnen awer och komplett separat vuneneen optauchen. An dat fannen ech am Fong interessant dorun. Sou, et ass esou e wichtegt Thema an ichi jiddweree schwätzt iwwer déi Saachen, mee keen weess am Fong ganz genau wat et ass. An ech mengen et ginn 100.000 verschidden Definitiounen déi zu deem Thema dobausse erëmfléien an déi all liicht anescht sinn.
Also ech fannen déi déi Trennung zwëschen Attraction an Desire ganz ganz spannend. Jo, well dat einfach ganz vill opmécht a ganz vill Raum zum Nodenke gëtt, wéi ee verschidde Saachen empfënnt. An ech fannen esou Saachen, esou Situatioune wéi s du se beschriwwen hues, esou, jo ech hunn am Fong Loscht, mee et ass mer awer ze vill Aarbecht fir dat elo mat enger anerer Persoun ze maachen, dat war elo eng ganz graff Zesummefaassung vun deem wat s du sos, esou Saache Maache vill méi Sënn, wann een déi Begrëffer trennt. An da gëtt et nach de Begrëff vum sexual arousal, also vun der Erreegung. Dat ass da vläicht, wat ech virdrun akut Horniness genannt huet, also wann ee wierklech schonn erreegt ass an net just een Desire huet. Jo, an heiansdo geschitt et mir och, dass ech net mol ofgeleent si vu Sex, mee dass ech awer, dass ech de Sex-Drive hunn, am Sënn vun, ech hunn de Besoin no deem Release. A gläichzäiteg kënnt et mer awer och net an de Kapp, dass Sex eng Optioun ass, oder beziéiungsweis wann ech dann och mat Partner, inne, Mënschen do sinn, dat ass bei mir ganz staark wéi sech meng Asexualitéit äussert, dass ech einfach net drun denken, dass et eng Optioun ass, obwuel mäi Sexdrive do ass, mee Sex kënnt mer einfach net als Optioun an de Kapp. Sou dass, et gëtt eng schéi Metaphor mat Schoklaskuch, ech weess net, dass ech Schoklaskuch craven, beziéungsweis ech mierken, dass ech iergendeppes brauch, ech realiséieren net, dass et Schoklaskuch ass, deen ech brauch an ech denken net u Schoklaskuch, mee wa mer dann iergendee Schoklaskuch offréiert, da sinn ech sou, ah, Schoklaskuch ass eng Optioun, stëmmt. An da kann ech decidéieren, ob ech Schoklaskuch wëll oder net. Mee och do, mat sexual arousal ass et mengt ech eng Kéier eppes aneschters, well do ass ee jo dann, wéi s du scho soos, schonn erreecht an dann ass och a mengem Kapp Sex normalerweis als eng Optioun schonn present.
Ech fannen dat spannend. Ech weess net op ech oft esou Situatiounen hunn. Vläicht éischter Situatiounen, wou ech schonn am Hannerkapp weess, dat Sex am Fong eng Optioun wier, mee dann aner Saachen einfach méi angeneem sinn an een dann deen eegene Sexdrive e bëssen zeréckdréckt, well dat elo komplizéiert wier. wat ech eng enorm komesch Betrachtungsweis fannen, wann ech meng eege Geschicht kucken, wou ech ganz laang Zäit am Fong en zimmlech héije Sexdrive hat an en zimmlech groussen Desire hat, deen onerfëllt war. A wann ech mer deemools gesot hunn, du, du wäers a Situatioune kommen, wou s de d'Geleeënheet häss, Sex ze hunn, an du sees, Nö, ech hunn elo léiwer Loscht, mat dir um Canapé ze sëtzen a YouTube ze kucken, Amplaz Sex ze hunn, dann hätt ech mer dat wahrscheinlech net gegleeft. Mee dat ass halt d'Fantasie an d'Realitéit, déi leien halt dann oft awer auserneen. An jo, vläicht ass de Sexvibe och eppes, wat mat der Zäit ofhëlt, mam Alter souzesoen. Mee wat ass dann iwwerhaapt en héije Sexdrive fir dech?
Genau dat, iwwer dat wollt ech elo schwätzen. Ech fannen dat eng extrem schwiereg Fro, well een dat jo am Fong net moosse kann. Also et gëtt jo kee Gerät, wat een iergendwéi nieft säi Kapp hält an do steet dann héije Sexdrive oder 90 Prozent Horniness oder esou eppes. Dat heescht, et kann een entweder just mat sech selwer vergläichen an da weess een eben, okay, fréier war dat méi oder an der Pubertéit war dat méi oder am Wanter ass et manner. An da kann een et natierlech nach mat anere Leit vergläichen, mee meeschtens ginn et net esou vill Vergläichspersounen. well ee jo net mat esou onheemlech ville Leit Sex huet, a wann, dann huet ee vläicht souwisou e bëssen eng Indikatioun, datt een en héije Sex-Drive huet. Mä jo, et ass ëmmer och d'Fro, am Verglach zu weem an am Verglach zu wat. Well wat mer op jiddefalls esou wësse vun der Wëssenschaft, ass, datt dat halt a verschiddene Liewensphasen ënnerschiddlech ass an datt et ganz vill Aflëss gëtt, esou déi och allgemeng d'Gesondheet kënne beaflossen, déi halt och kënnen de Sexdrive beaflossen. Mee wat der elo vill ass a wat elo wéineg ass a wat iergendwéi e mëttlere Mooss u Sexdrive ass, dat ass, mengen ech, net wierklech definéiert an ech weess och net, ob mer dat wierklech definéiert kréien.
Jo, well jo alles ëmmer a Relatioun zu eppes oder enger Norm oder sou steet an déi ass einfach schwéier ze fannen, beziehungsweise schwéier, wéi soll ech dat elo nennen, ethesch ze fannen, wann ee vun engem reliéis-chrëschtlechen Weltbild ausgeet, an där déi Normen an déi Traditiounen an déi Wäerter ganz staark sinn, dann

Vun der Fra mam méi gerénge Sexdrive, sou där passiver Fra. An ech fannen esou déi Rollebiller vun esou aktiv, passiv an och wéi mir d'Sexualverhalte vu verschiddene Geschlechter beaflossen, fält jo och ganz staark do drënner. An et gi jo scho sou gewësse Normen am Sënn vun, du hues en héije Sexdrive, du hues en nidderege Sexdrive. An ech menge vill Leit hunn och grad duerch hir Erfarunge mat Partner, innen, déi se gemaach hunn, en ongeféiert Gefill dofir, ob se elo e méi héijen oder manner héije Sexlife wéi hir Partner, innen hunn. Et ass sou eng ganz staark Gefillssaach. Sou jiddweree weess, mengt iergendwéi bëssi ze wësse wou en dru steet, awer et gi keng wierklech festgeluechten Zuelen, well et jo och net moossbar ass. An dat fannen ech am Fong och net esou schlecht. Et wär zwar interessant, muss ech der éierlech soen, mäi klengt Wëssenschaftlerinnegehir giff wierklech ganz gär eng Skala hunn an da kucken, wéi vill Prozent vun der Mënschheet op wéi enger Skala vu Sexdrive sinn. Mee am Fong denken ech awer och, dass et eis kéint zu ville Problemer bréngen, wa mer dat wierklech hätten.
Jo, also Ech giff jo behaapten, wahrscheinlech wier et einfach erëm enker esou eng normal Verteilungskurve, wéi dat esou schéin heescht, also esou eng Bell Curve, déi esou ass, wéi ganz vill Verdeelunge sinn. Mee wat een natierlech da genau giff moossen, wier jo och interessant, well wann ee Leit befreet, wéi oft denks du u Sex oder wéi oft hues du Loscht op Sex oder wéi oft hues du Loscht op sexual release, Dann äntweren d'Leit vläicht esou, wéi et wierklech ass, vläicht awer och esou, wéi se mengen, dat gutt wier, wa se géifen äntweren. Vläicht schumme se sech, vläicht kënne se sech net wierklech erënneren, vläicht kënne se et vill manner gutt aschätzen, wéi et a Wierklechkeet ass. Dat ass jo immens schwéier. Also et ginn och dann esou Studien, iwwregens ëmmer nach an deem Libido-Artikel, wéini dat. Jongen a Meedercher ufänken ze masturbéieren, also mat a wat fir engem Alter, an anscheinend wiere Jonge méi fréi drun, wat si kann, wat awer och net si kann, wat och einfach just eng, also jee nodeem wien een halt freet, kritt een halt aner Äntwerten, a jee nodeem wéi vill Leit sech schummen fir eng Äntwert ze ginn vun enger bestëmmter Populatioun, verfälscht dat halt d'Resultat. Also Dat ass mengen ech de grondleeënde Problem bei esou Befroungen, dat dat Thema halt esou tabubehaft ass a mat vill Schump behaft ass, oft, net bei jiddwerengem, mee oft awer, an et dowéinst halt einfach immens schwéier ass fir gutt Äntwerten ze kréien an eng gutt Datelag ze kréien. A leider, oder zum Gléck, kënnt mer de Leit net an de Kapp kucken. Mee vläicht gi mer jo an eisen Insta-Ëmfroen, déi mer ëmmer virun der Episod ofhalen, awer meeschtens nodeems mer se opgeholl hunn, also elo hu mer se d'Resultater nach net, vläicht gi mer do jo e bësse méi gewuer, wat de Sexdrive vun eise Nolauschtererinnen ugeet. Wat mer elo nach agefall ass, wou s de sos, et vergläicht ee sech ëmmer mam Duerchschnëtt an et huet een iergendwéi een d'Gefill, Et gëtt och op Dating-Plattformen esou Froeböi, wou een dann heiansdo och gefrot gëtt, wéi ass däi Sexdrive am Verglach mat der normaler Bevëlkerung? An ech denke mer oft dann, okay, jo, wéi soll ech dat wëssen? Also déi Froebéi op Dating-Plattforme sinn definitiv en Zeugnis vu menger Neurodiversity, well bei der groussen Deel vun de Froen, hunn ech ganz vill Follow-up questions an da weess ech net wat gemengt ass an da ginn ech ganz traureg well ech déi Froen net beäntwerte kann, well mer net bewosst ass wat genau se elo mengen, well een se esou vill interpretéiere kann. Mee dat ass eng aner Saach. Wat ech och ganz interessant fonnt hu bei deem wat s de virdru gesot hues mat der Masturbatioun, An mat wann ee Leit freet, da si mer jo erëm beim Thema Definitiounen. Sou fir munch Leit ass vläit, wann een si freet, wat ass Sex Drive, da soen se der vläit wéi oft se masturbéieren, anerer soen der vläit wéi oft se Sex hunn, rëm anerer soen der wéi oft se u Sex denken. An dann kriss de jo, grad wann net kloer kommunizéiert gëtt, wat Sex Drive ass, a mir hu jo grad gesinn, dass et net wierklech sou eng richteg Definitioun derfir gëtt, da kriss de einfach ganz vill verschieden Äntwerten. Genau sou bei der Masturbatioun. Ech weess, wéi ech an deem Alter war vu Kanner fänken u mat masturbéieren, Jugendlecher fänken u mat masturbéieren. Bei Mënsche mat Penis hu mer e ganz kloert Bild dervun, wat Masturbatioun ass, relativ. Mee bei Mënsche mat Vulve, bei Mënsche mat Vaginas scho manner. Ech hunn ëmmer geduecht, Masturbatioun wier just, wann ee sech eppes an d'Vagina stécht. An again, wa sech, wa Jugendlecher vläit ufänken domat hir Klitoris ze entdecken oder ze entdecken, wat sech do gutt uspiert, da géife se dat vläit guer net als Masturbatioun zielen an dann och net dovu soen, oh ech hunn e Sexdrive, wat souwisou, mengen, kaum en Teenager géif zouginn, weinst Gefiller vu Schummt. Mee. Vue dass mer net ëmmer eenheetlech oder net jiddwereen déi selwecht Definitioune vu Saachen huet, ginn esou Opna also esou Ëmfroen och verfälscht dann. An dat selwecht wier wahrscheinlech beim Thema Sexdrive. Jo, denken ech schonn. Bon, dat heescht, mir kënne just iwwer eis eegen Erfahrunge schwätzen an wat et vläicht beaflosst a wéi sech dat vläicht verännert huet. Eppes, wou ech, mengen ech, relativ typesch sinn an deem, wat een op d'mannst esou liest iwwer esou Ëmfroen, a gemëttelt wäerten déi jo trotzdeem dann iergendeppes aussoen, An ass dat een am Teenageralter, wann d'Hormoner kicken an ee säi Kierper entdeckt, dat dat op jiddwer Fall eng Phas war, wou ech vill masturbéiert hunn. Ech hunn ëmmer e bëssen e komescht Gefill, wa Leit soen, meng Pubertéit, an da menge se esou vun 13 bis 15, an dat wier dann dono fort gewiescht. Also sou war dat bei mir op jiddefalls net. Déi Phas mat vill Desire for sexual release huet op jiddefalls méi laang ugehalen. Ob dat elo nach d'Pubertéit war oder net, dat sief elo mol gehinner gestellt. An ech denken och, dat meng ganz Zwanzeger iwwer dat am Fong ëmmer relativ konstant relativ vill war, je nodeem, wat halt grad a mengem Liewe sou lass war, méi oder manner. An an deene leschte puer Joren ass et vläicht dann awer e bësse manner ginn.
Jo, an ech fannen, dat ass dat interessant, wéi staark dass dat. fluktuéiere kann. Du has virdru vu Wanter a Summer geschwat. Dat ass bei mir definitiv och de Fall. Also elo souwisou meeschtens am Wanter hunn ech net sou vill Loscht op Sex an et ass och einfach net sou vill a mengem Kapp. An och Masturbatioun ass sou, eh, ech denken einfach net drun. An ech mengen, fir mech ass dat elo dat drun denken sou mäi gudden Indikator fir sou Sex-Drive. An elo am Summer, also ech mierken et elo wierklech am Moment, dass mäi Sexdrive einfach vill méi héich ass an dass sech dat och a mengen Aktiounen äussert. A gläichzäiteg kann dat awer och, wann ech grad och am Summer stresseg Phasen hunn, wou ech einfach vill ze dinn hunn oder wou grad vill lass ass, dass ech dann einfach mierken, dass sech dat och op mäi Sexdrive auswierkt an och op d'Bezéiung, well fir mech perséinlech ass, meng ech, Sexdrive och ganz vill mat der Bezéiung zu sech selwer liéiert a mat sengem Kierper a sech dat dann och einfach op meng Bezéiung mat mengem eegene Kierper a mat mir selwer an halt op mäi Sexdrive auswierkt. Mee du has elo grad gesot, dass s du gemierkt hues, dass sech dat an deene leschte Jore bei dir e bëssi verännert huet an dorops sinn ech ganz virwëlzeg.
Ähm, also et ass schonn, mengen ech, einfach e bësse manner ginn. Ech weess net genau, woumadder dat ze dinn huet, mat Corona net esou, well ech hu jo schonn eng Kéier festgestallt, datt ech do dann éischter méi Desire for sexual release hat a méi masturbéiert hunn. Um, dat war an iergend enger Episode mam Kelly, mengen ech, wou ech dat gezielt hunn, an dem Kelly ass et awer net esou gaangen. Um, mee wat ech, jo, wat ech elo am Fong wollt soen, ass, datt et, mengen ech, mam Alter awer e bëssen ofgeholl huet oder e bësse sech berouegt huet. Mee dat ass ëmmer schwéier ze soen, well dat iwwer esou, also ech hunn d'Gefill, dat ass e ganz luese Prozess, deen och net déi ganzen Zäit d'selwecht ass. Also et gi schonn nach Deeg, wou ech zwee, dräi Mol am Dag wëll masturbéieren an da gëtt et halt Deeg, wou ech net onbedéngt wëll masturbéieren, wat ech mer eng Zäit laang vu mengem Liewen net hätt kinnte virstellen, dat dat méiglech wier, fir een Dag laang net ze masturbéieren oder dat dat net iergendwéi super onangenehm a schäiss wier, wann dat sou wier, mee datt ech dat fräiwëlleg giff quasi decidéieren oder mol net giff drun denken, fir dat ze maachen. Mee jo, ech mengen, dat huet engersäits mat Liewensphasen ze dinn, also wahrscheinlech mam Alter, mee awer och mat sou Saache wéi Vollzäitjob an dann awer relativ vill Stress an deem Vollzäitjob an dann awer nach relativ vill aner Projete sou ronderëm, dann ass vläicht och dann awer net esou vill Zäit fir déi ganzen Zäit u Sex ze denken. Mee was du soos zu Summer a Wanter, do geet et mir ganz genee sou. Also esoubal d'Fréijoer do ass, mierken ech dat et wiisst an wann da bis déi éischt Hëtztwell kënnt an een am Fong just na schweesst, gëtt et am Fong just na méi grouss. Wat ech am Fong e bësse komesch fannen, well ech sou kierperlech dann ëmmer esou bëssen vu mer selwer ofgeneigt sinn, esou ech sinn iwwerzunn mat engem Film vu Schweess, am Fong fannen ech dat net esou lecker, an dann kënnt esou dee Moment wou sech dat esou dréint an da just nach Bockegkeet do ass. Jo also ech mengen am Summer ass et jo och den, et ass jo net wéi wanns du am Summer déi eenzeg Persoun bass déi eekleg a schweesseg ass, jiddwereen ass am Summer einfach eekleg a schweesseg a wann een am Summer wëll Sex hunn, dann akzeptéiert een dass déi aner Persoun och eekleg a schweesseg ass. Ok, du hues mäin A klo ofge ofgekierzt, mee jo, genau dat. Ähm, dat ass genau dat. Dat ass dann dee Gedanken, deen ëmmer erëm kënnt. Bon, ech mengen, datt et och e bëssen eppes ze ze dinn huet mat, et ass Summer an d'Leit sinn awer méi fräizügeg ugedo. D'Leit si vläicht och méi ënnerwee. Et gesäit ee méi Mënschen, et gesäit ee vläicht och aner Mënschen, déi einfach Bock op Sex hunn. Ech denken, datt dat schonn e bëssen esou eng allgemeng Stëmmung ass, déi sech dann halt iwwerdréit. Also fir mer bei eist Beispill vu ganz am Ufank zeréckzekommen, wa Leit flirty mat engem sinn, dann, jo, Bei mir léist dat op jiddefalls oft eppes aus, nämlech eleng, datt ech dann iwwer Méiglechkeeten nodenken an dat halt dann de Sexdrive e bësse méi héich mécht.
Jo, ech mengen, et ass einfach eppes, wou ganz vill Facteure mat draspillen. Mir hu lo nach guer net vu kierperleche Verännerunge geschwat, mee och natierlech Hormonverännerungen. Ech perséinlech, ech hunn zwar dat ganzt Joer iwwer dee Depressiounen, mee am Summer sinn ech wéinstens meng Wanterdepressioun on top nach lass. Dat heescht, dat hëlleft dann och schonn. Einfach och wat am Kierper geschitt. An ech ka mer och gutt virstellen, an där Situatioun sinn ech elo net, well ech awer jonk an dat Privileeg hu fir kierperlech immens fit ze sinn, mee ech ka mer och virstellen, datt wann ee chronesch Péng huet, datt wann een, wann de Kierper bis e bëssi opgëtt op engem, datt een dann och einfach déi. déi Bezéiung mam Kierper als verännert ugesäit an datt dat dann och de Sexdrive verännert.
Mhm. Also dat ganz sécher. Also Stress hunn ech jo schonn gesot. Ech denken, datt dat e groussen Afloss huet, op d'mannst bei mir perséinlech mierken ech oft, datt wann ech vill Stress hat, datt ech dann net méi esou vill u Sex wëll denken. An da vläicht esouguer, wann dann den Desire for Sexual Release do ass, dann ass dat halt éischter esou en Desire for Release an net onbedéngt fir vill Sexual. Ech weess net, ob dat elo verständlech ass, mä éischter dann esou, okay, ech muss elo deem Drock lass ginn an da wëll ech mech entspanen an net onbedéngt, ech wëll elo. Sex mat engem hunn. Ech verstinn dat ganz gutt, ech deelen dat. Also dat ass, dat ass net ëmmer de Fall, wann ech Stress hunn, mee heiansdo wann ech vill Stress hunn, hänkt och dervun of vum Stress deen ech hunn, mee heiansdo wann ech vill Stress hunn, masturbéieren ech actually méi, einfach well et fir mech sou deen ass, sou nee ech maache elo eppes fir mech an dat ass elo den, sou dat gëtt mer happy hormones an dat ass elo mäi Wee fir Drock ofzeloossen. Mee gläichzäiteg giff ech awer an där Phas ni Sex mat enger anerer Persoun hunn, well ech einfach sou wier, sou ëch. deen emotional labour elo nach op, dee Stress an déi Aarbecht déi ech schonn hunn ass mer einfach elo wierklech ze domm an net wäert, mee da kann et awer halt Masturbatioun an esou mäi Sextoy, falls se sinn, se jo mir masturbéiere elo méi einfach fir eis ofzelenken, mee et kann awer och da sinn, dass dat guer net mat mengem Sexdrive zesummenhänkt, mee dass mäi Gehier einfach geléiert huet, dass Masturbatioun mer vill happy Hormoner gëtt a mech awer entspaant an dat fir mech ganz vill eng Form vu Selfcare ass an dat da guer net mat mengem Sexdrive zesummenhänkt. Also ech fannen dat dowéinst och sou, do spille esou vill Saache mat dran, datt et wierklech schwéier ass fir dat Ganzt ausernaner ze halen an ze huelen.
Jo, op jidde Fall. A wann ee sech d'Lëscht vun den Hormoner an Neurotransmitter ukuckt, déi eppes mat jo, sexual motivation nennen se dat hei, ze dinn hunn, da ginn et der éischtens ganz vill, déi iergendwéi korreléiert sinn, an zweetens ginn et der och, déi halt de Géigendeel bewierken, also de Sexdrive erofsetzen, zum Beispill de Serotonin, deen ee jo éischter esou als Happiness-Hormon kennt oder ee vun den Happiness-Hormoner. Dat heescht, dat ass wahrscheinlech dann éischter deen, deen nom Sex ausgeschott gëtt, wou den Sexdrive da rëm offëllt. Mee ähm, dat passt jo am Fong e bësse bei dat, wat s du sees, also esou Masturbatioun als Release an ähm, dann ginn Happiness-Hormoner ausgeschott an déi verréngeren dann de Sexdrive erëm. Ähm, Genau, den Oxytocin, dee jo éischter sou de Kuschelhormon ass, deen ass awer direkt korreléiert mat Sexdrive.
Jo, an schonn dat, fir mech perséinlech weist dat do och erëm, dass sou Sexdrive an sexual attraction oder de Fait mat engem Sex ze hunn net onbedéngt korreléiert musse sinn. Also fir mech Sex Drive ass wierklech eppes, ech sëtzen doheem an ech hunn op eemol Loscht op Sex, mee et ass net liéiert zu engem oder eppes onbedéngt. A sexuell Attraktioun oder de Fait fir mat engem Sex ze hunn, do muss ech net emol onbedéngt Loscht hunn oder mega Loscht hunn fir Sex ze hunn, mee vläit ass dat och einfach well ech eng staark Bindung zu enger Persoun hunn an hir einfach wëll no sinn oder ech einfach sinn esou, ech hunn zwar grad kee Sex Drive, mee du hues mech awer grad sexuell erreecht an. ech si lo, ech hu lo eng Attraktioun zu dir an ech wëll Sex mat dir hunn, mee am Fong hat ech awer keen krasse Sexdrive a kee grousse Besoin no Sex, deen um Ufank vun dëser sexueller Interaktioun gestan huet. An ech mengen, dat ass dann och, also et ergëtt scho Sinn, dass, et ergëtt scho Sënn, dass Serotonin kann eventuell de Sexdrive linderen an. Dat heescht awer net, dass wann ee glécklech ass, dass ee kee Sex huet oder kee Sex wëll hunn. An ech mengen, dat ass fir mech esou dat, wat och fir mech am wichtegsten ass oder wat mir am meeschte gehollef huet, och fir meng eege Sexualitéit e bëssi besser ze verstoen, wat nach ëmmer ganz vill e Work in progress ass, mee einfach ze wëssen, dass déi Saachen, ech brauch kee Sex-Drive, fir sexuell zu enger Persoun ugezunn ze sinn, fir da Sex mat hir ze hunn, dass déi Saachen och kënnen onofhängeg vuneen existéieren a virkommen.
Jo, dat fannt ech am Fong mega gutt, esou als Konklusioun och schonn.
Ech hunn awer elo nach eng Fro un dech. Jo, ech wollt och nach e bëssen eppes soen. Ech wollt nach e bëssen iwwer aner Saache schwätzen, déi et kënne veränneren. Dozou gehéieren, nieft den Hormoner, déi mer scho genannt hunn, och déi sougenannte Sexualhormoner, déi et bei deene meeschte Mënsche gëtt. Mee wa Leit eng hormonell Replacement Therapie maachen, da kann dat och hire Sexdrive erhéijen. oder stimuléieren. Ähm, an dann ginn et nach eng ganz Rëtsch vu Medikamenter, déi en éischter erofsetzen. Ech denken, datt ganz oft d'Pëll dozou gehéiert, et hänkt awer mengen ech dovun of, wat fir eng. An dann Wat am Fong wierklech e bësse schlëmm ass, fannen ech, also einfach sou Ironie der Geschichte, ass dat déi allermeescht Antidepressiva de Sexdrive minderen, also erofsetzen.
Wat jo Sënn Wat? gëtt, wann et Serotoninverstärker sinn. Ja, ja, ja. Äh, et mécht Sënn, mee et ass awer iergendwéi esou, du bass en néi méi depressiv, mee du hues keng Loscht méi op Sex. Dat ass iergendwéi, äh, schéngt mir dat wéi e schlechten Trade-off. Also net wéi e schlechten Trade-off, mee esou, ja, et gëtt een nach eng Kéier extra bestrooft, och wann een näischt dofir kann.
Jo, mee also perséinlech fir mech géif sech net esou vill änneren, well wann ech wierklech staark a meng Depressiounen hänken, dann hunn ech och keng Loscht op Sex. Ja, ok. Muss een awer och elo derbäi soen. Also ech weess, dass dat net all Mënsch esou geet. Et ginn och Leit mat Depressiounen, déi ganz wuel nach e Sexlife hunn, mee dat ass awer. E gudden Indikator fir eng Depressioun kann ënnert anerem sinn, dass een e Changement am Sexdrive huet. An dat ass eppes, wat net nëmmen ech och vun Erfarungen hier gemaach hunn. Jo, also ech wëll dat och kengem ofschwätzen an ech wëll dat och net klengschwätzen oder iergendwéi Deen Trade-off war éischter mat engem Augenzwinkern gemengt. Also dat Wuert, mech erstaunt et ëmmer erëm, dat déi Medikamenter déi Wierkungen hunn, déi se hunn, an déi Niewewierkungen hunn, déi se hunn. An ech hoffen, dat do vläicht iergendwann eng Kéier Verännerungen, Besserunge kommen, déi d'Liewe fir jiddweree méi einfach Maachen. Mee du soss, du häss nach eng Fro fir mech. Yes, genau.
Ech wollt dech nach froen, wat deng Bezéiung zu dengem Sexdrive ass. Oha.
Also, et ass eng komplizéiert Bezéiung, muss ech soen, well Bon, ech mengen, dat ass deen typesche Pubertéitssyndrom, dat ee sech selwer e bësse sou als monströs wouer hëlt an iergendwéi d'Gefill huet, ok, mat mir stëmmt iergendeppes net, wisou sinn ech déi ganzen Zäit esou bockeg? Sou ass et mir op jiddefalls gaangen an dann halt och mat ville kierperleche Verännerunge wou ee sech iergendwann denkt, ok ech entwéckele mech wierklech zu engem hoerege Werwollef. Jo dat ass war dann net ëmmer esou e gutt Gefill. Natierlech huet een dann och esou, oder wat heescht natierlech, mee ech hat dann och e schlecht Gewëssen wéinst gewësse Saachen déi ee sou an der Schoul, an der Kierch agetrotert krut oder wou een iergendwéi d'Gefill hat, okay, dat ass eppes Béises, wat een do grad mécht an dat ass net gutt. Also war dat net ëmmer esou e gutt Gefill. A mëttlerweil ass dat awer anescht. Mëttlerweil fannen ech et am Fong ganz gutt, esou wéi et ass. Heiansdo nervt et mech dat et sou schwankt an et nervt mech dat et sou virun allem am Stress schwankt an ech wënscht et wier heiansdo e bësse méi konstant. Mee ech mengen et ass och einfach eng Saach déi ee léiere kann ze akzeptéieren, ok mäi Sexlife ass heiansdo sou, heiansdo sou An heiansdo ass den Timing halt gutt an heiansdo ass en extrem schlecht, mee dann ass dat eben esou an dann muss ech eben domadder liewen.
Dat fonnt ech eng schéin Approche dozou.
Wéi geet et dir mat dengem?
Also meng Sexualitéit an ech sinn am Moment bëssi an engem Clash maneen. Well am Fong hate mer geduecht, mir hätten eng ganz gutt Relatioun zuenee fonnt. An dat huet sech awer elo e bëssi, et huet sech e bëssi an de Wand geschoss. An ech hunn awer d'Gefill, datt sech dat awer net esou gutt verstan hat, wéi ech geduecht hunn. Oder sech dat méi verännert huet, wéi ech geduecht hunn. Dat heescht, et ass bei mir ganz vill esou eng Relatioun vu esou engersäits, Hänns do, wa mäi Sextoy wéi mäin Slow ass, ganz vill dat Dénge vun et ass net genuch. an eegendeppes, wat och ëmmer, also bei mir, fir mech ass mäi Sexdrive och ganz staark awer zu menger Asexualitéit gelinkt. Dat heescht, dass och ganz vill esou Dénge vun, dass ech sinn net genuch an ech sinn, dat ass einfach keen Thema net ëmmer a mengem Liewen an eegendeppes ass falsch mat mer. An och wann ech vill Aarbecht dragestach hunn a vill Progrès gemaach hunn, fir déi Saachen ze dekonstruéieren, Hensdo a Momenter schléit et mech dann awer erëm vun hanne komplett an. Anerersäits, wann ech dann awer, wéi elo am Moment, hunn ech déi éischt Kéier a ganz laanger Zäit erëm eng Phas mat engem awer relativ héije Sexdrive, wat immens verwirrend ass fir mech, muss ech éierlech soen, well ech awer elo eng ganz laang Zäit laang halt keen héije Sexdrive hat an gutt Weeër fonnt huet fir domat ëmzegoen. Elo huet sech dat komplett ëmgedréint iergendwéi an dat spillt dann och awer mat mengem Selbstbild, och well mäi Sexdrive an dësem Fall och meng Aktiounen beaflosst. Dat heescht ech hat méi Sex mat méi Persounen an do hunn ech dann och awer sou bëssi sou Entweder slutshamen ech mech derfir oder ech denken, dass iergendeppes mat mer falsch wier an ech futti wier. An och wann ech natierlech rational weess, dass déi Saachen absolut Kabes sinn an ech vill iwwert déi Saache weess an och kee mech, keen ausser mir selwer, mech am Fong slutshamed oder mer seet, dass et net genuch wier, erwëscht et mech awer erëm hensdo. Dat heescht, ech fanne virun allem esou d'Fluktuatioun dervun am Moment ganz schwiereg an dass et am Fong näischt ass, wat konstant ass oder wourop ech mech verloosse kann. An dass sech déi Bezéiung am Fong ëmmer erëm nei definéiert. Mee ech denken awer och, dass dat ok ass, well déi Saachen ännere sech einfach. An ech weess och, dass näischt vun deem, wat ech geléiert hu, fir näischt war. Dat heescht, vläicht hunn ech elo einfach fir déi nächst Zäit vu mengem Liewe e bësse méi en héije Sex-Drive a fanne Weeër, fir domat ëmzegoen. An dann hunn ech erëm e méi nidderege Sex-Drive an da kann ech op meng al geléiert Musteren drop zréckfalen, vun deenen ech weess, dass se gutt fir mech klappen. An dat ass och interessant, also dass hie mech bëssi esou, ok, mäi Sexdrive an ech, mir léieren eis kennen, meng Sexualitéit an ech, mir léieren eis kennen a mir liewen nu mol an deem selwechte Kierper a mir musse kucken, dass mer eng gutt Wunngemeinschaft hunn. An dat ass och interessant, also ech kucke fir dat ëmmer e bëssi esou am Fong ze verkierperen. An dass alles sou e Wee fir mech einfach besser kennenzeléieren an wann ech hens do vu mer self iwwerrascht ginn, ma dann ass dat amfong och ganz schéin.
Jo, du has lo eppes ugeschwat, du sos deng Aktiounen an ech hunn dunn dru geduecht, dat ee jo och mat sengem Sexdrive aner Leit beaflosst oder halt, wéi soll ech soen, dat Repercussiounen huet op aner Leit, déi sech vläicht géife wënschen, datt de Sexdrive méi héich wier oder vläicht esouguer, datt e méi niddreg wier. An dat fannen ech och eng ganz interessant Diskussioun an ech mengen, datt dat och vill jo du soss elo mat sech selwer slutshamen ze dinn huet, mee anersäits awer och dann iergendwéi d'Gefill hunn, ok sinn ech net genuch, sinn ech vläicht, jo ass eppes futti u mir, dat ech net esou vill Sex wëll. Bei mir stellt sech déi Fro dann och heiansdo mat esou vill Sex wëll, wéi ech et mol enker wollt, an iergendenger komescher idealer Vergaangenheet, wou ech mengen mech ze erënneren. Dat ass jo och net ëmmer esou, dat dat eegent Erënnerungsvermögen esou gutt ass an een ëmmer genau weess, wat een gefillt huet virun 10, 15 Joer. Wat ech wëll soen ass, deen eegene Sexdrive an déi Fluktuatiounen dovunner ass mengen ech eppes, wat op d'mannst hu mir zwee jo elo festgestellt, dat dat bei eis esou ass, normal ass, en da ginn een, also et ass mengen ech relativ normal, datt sech dat ännert an datt ee verschidde Phasen huet, wou dat sech anescht ufillt an datt een ëmmer erëm nei dobäi léiert a sech ëmmer erëm nei kenne léiert. An dat si Saachen, déi kann ee mat aner Leit beschwätzen an dat ass och eppes, wat een aner Leit froe kann, esou héi, wéi geet et dir grad domadder a wéi fills de dech domadder a kann ech der iergendwéi domadder hëllefen oder wat giff der hëllefen, Dech an däi Sexdrive vläicht selwer besser z'akzeptéieren. Dat fannen ech e wahnsinneg schéint Schlusswuert.
Jo, dann bleift eis elo nach iech eng schéin Zäit ze wënschen, iech ze soen dat der op jiddefalls sollt gutt hydréiert bleiwen, egal wéi héich oder wéi niddereg äre Sexdrive ass, an fir déi déi elo vill Sexdrive hunn, an sech geduecht hunn, Rimming, dat ass eppes wat ech ëmmer schon eng Kéier wollt ausprobéieren, déi gi lo vum Kelly beléiert wéi dat geet. Vill Spaass dobäi, passt op iech op, genéisst are Summer, egal op mat vill Sex oder net, an mir héieren eis an zwou Woche rëm. Äddi! Ciao!

Mee wéi bei all Sexpraktik gëllt, et muss een och net, egal wat d'Grënn dofir sinn. Wéi geet Rimmen? Vue datt gesellschaftlech den Anus eng Tabuplaz ass, déi eventuell mat Schummt oder Onwuelsinn zesummenhänkt, ass et gutt virdrun mat der Persoun, déi ee rimme wëll, oder wann ee sech dat selwer wënscht, ze schwätzen. Dat ka sinn an engem net sexuelle Setting oder wann ee sech e Setting dofir geschaf huet, zum Beispill mat enger Want, Will, Won't Lëscht. Ech verlinken Iech se an de Shownotes. Et kann een awer och mol nofroen, wann ee grad schonn an enger sexy Situatioun ass. Kuckt do wéi Dir Iech wuel fillt an wéi Der mengt wat dat beschte Setting fir Äre Partner oder Partnerin ass. Wann een driwwer geschwat huet, dann ass et wichteg, sech ze entspanen a wuel ze spieren. Dat kann heeschen, dass ee Loscht huet, frësch geduscht ze sinn. Oppassen, Wann der wëllt den Anus rank wäschen, geet wootlecht Waasser duer. Aggressiv Seef deet der empfindlecher Schläimhaut net gutt. Persounen, déi vill oder laang Hoer ronderëm den Anus hunn, sollten och drop kucken, datt déi mat gewäsch sinn. Wann der wëllt Hoer ronderëm den Anus wech maachen, ass et sënnvoll se éischter ze schneiden oder ze trimmen, well raséieren déi empfindlech Schläimhaut an Haut ronderëm den Anus kann irritéieren. Wichteg ze wëssen ass och, an deene meeschte Fäll ass guer kee Kot am Enddaarm, also dee leschten Deel vum Daarm. Ausser et muss een dréngend op d'Toilette, an da géing een dat mierken, oder et huet ee vläicht Duerchfall oder eng aner Magen-Darm-Onstëmmegkeet. Och bezüglech Hygiène kann ee sech ofschwätzen. Oft soe Leit, datt se sech mam Rimming net wuel spieren, well se Angscht hunn, datt se net propper sinn oder net gutt richen. Do kann déi Persoun, déi rimmt, zum Beispill verspriechen, datt se dat och nëmme mécht, wann alles propper ass an ee wierklech Loscht huet ze rimmen. fir datt déi Persoun, déi gerymmt gëtt, sech och wuel an entspaant fillt, well bei Stress an Uspanung kënne Loscht a Pleséier manner gutt entstoen. Dann ass ëmmer e gudden Tipp, Taascht Iech lues erun. Dat kann ënnerschiddlech ausgesinn. Zum Beispill kann et an enger Situatioun sinn, wou ee mam Mond souwisou schonn an der Géigend vu Genitalien ass, an dann, wann ee virdrun driwwer geschwat huet, datt een Rimming wëll ausprobéieren, kéint e gudde Moment sinn, fir et wierklech auszeprobéieren. Oder et hëlt ee sech explizit e Moment vir a seet, Lo probéiere mer aus, wéi sech Rimming fir eis ufillt. Fir munch Leit ass déi éischt Kéier gerimmt ze ginn oder ze rimmen ongewinnt a vläicht e bësse komesch. Do gëllt et, ausprobéieren a mat der Zäit erausfannen, wéi et engem passt oder och net. En Tipp fir déi Persoun, déi rimmt, ka sinn, op d'Intensitéit vun hirer Beréierung opzepassen. Am Ufank fir d'éischt duuss lecken, de Rank ëmkreesen, eraspieren, wéi et engem an der anerer Persoun gefält. Wann ee mierkt, dass et passt, kann een och mol méi Drock ausprobéieren. Wat een och maache kann, ass datt ee mat den Hänn aner Saache parallel mécht, wéi zum Beispill Genitalie beréieren, de Kierper heemelen oder den Anus mat Fangere mat stimuléieren, sou datt de Fokus net eleng um Rimmel läit. Wann ee wëll, kann een e Leckduch verwenden. Dat kann am Ufank och hëllefräich sinn, fir Suergen iwwer Hygiène oder Schummt ze iwwerwannen. Ausserdeem ass et hëllefräich, wann een dono wëll oral eppes bei der Vulva oder dem Penis maachen, punkto Bakterieniwwerdroung. Et sollt een net direkt vum Rimmen iwwergoen op Oralstimulatioun, virun allem vun der Vulva, well esou kéint een eng Vaginal oder Pilzinfektioun ausléisen. Och punkto Iwwerdroe vu Krankheeten kann e Leckduch wichteg sinn. Fir munch Leit ass och Gleitgel en hëllefräichen Tool beim Rimmen, vue datt den Anus net vum selwen fiicht gëtt. E leschten Tipp ass, Et kann een och alleng schonn e bëssen rausfannen, wéi een Beréierungen oder Stimulatioun ronderëm den Anus fënnt. Wann ee sech beim Solo-Sex eruntaascht, huet ee vläicht scho besser Virstellungen, wat ee gären huet, an déi emotional Hürd ass vläicht manner héich. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi Sex op Facebook,

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend an den Cesas ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.